Miyako li bazar haw chuan an kawngka bulah pheikhawk sang lo let ngat mai chu a hmu a, a bul maiah chuan a pasal pheikhawk a awm ran bawk. Hlauhthawnna chuan a khat nghal. Chutah le, an khumpuiah chuan Suko li chu mut kawr nen chauha a lo mu huat huat lai chu a va hmu ta. Ehe, Miya, kum thum chuang kan inhmu tawh lo a nia, min lo ngai em a lo ti ham ham engvangin nge kan khumah khan ka kawr ha i lo mut a chhuak rawh mi a in a tih chuan Zoia'n min hruai lut a lawm a chen a phian leh nghal a mamawh i pe ngai lo em ni amahna sawi vek a lawm mi a chuan a lo beng thlu tawp engtin nge min ben ngam a chhan chu mi pa ngaihzawn i chin vang a nih kha mahse a hmangaih lo che ni mai a lawm Dawtsawi chu. Mia, Car accident avang khan a ke kha tin a lo sela chuan ka nei daih tawh ang. A neihna chhan che chu maw? Enkawltu tura a duh vang chauh che maw le? Ka buai leh ha a phal lo va. Zawia thawm a hriat ve leh Sukolit chu a tlu der nghal. Mia hian min nam a ni tiin a la hek zui. Mia, Kawl, i ti mah mah lo maw? Zawi chuan a lo ti ta. Engtin mah ka ti hlei nem a ti der a nih kha, Mia in a lo ti la in i unau nu nih hi a lo ti zel a. Sui hruai chhuah a tum chuan an pa chuan a lo nam vak a, a chal a tauh thih phah. Ka luna suiin a lo ti avang chuan hospital ah chuan Zawia chuan hruai a tum a, Mia chuan a lo chelh Keipawh ka luatna ve tho alawm, a lo ti. Nang chu i tha leh mai ang, tiin Zawi chuan a kalsan hmak nia maw le. Kum thum chuang hmangaih taka a lo enkawl tawh a pasal chuan hal chhung kawmo nu ni tlak a ni lo tiin then a la tum zui ni awm tak a ni. A mother in law lah chuan i tama ma tawp tawh, Zawi a enkawltu atan bak i thlak loh, sign rawh, a lo ti hmak a. Amah min hrilh phawt loh chuan ka awih lo, ka then lo vang, Miai chuan a lo ti ve tlat. Nudungi chuan a lo beng sawk a, Miaiin a lo beng let ve nghal. Zawia'n a lo hmu ta si. Nudungi chuan a lo sawp hrep a, Zawia chuan a lo dang. En la, ka biang te pawh a ben sen vek hi, chhantlak a ni lo, a nu chuan a lo ti hlawi hlawi a. Engtin nge ka nu te i ben ngam a? Kha, i hmai kha thi a nih kha, damdawi inah va kal rawh, Zawia chuan a lo ti. Sui kha i hruai emaw ka tia, ka assistant ka tir a chhan chu ka ngaihtuah vang che in, mahse misual tak i lo nih hi, min tih dan i hre loh a nih kha. Eheu chu Sui pawh i lo khawih a ni maw, i thik a nih kha, an inhnial ta luai luai mai. Chutih laiin MI Group te chuan Star Project pek an tum thu an lo hrilh hlauh mai a, ni thum hnuah contract an sign dawn avang chuan Zawite nufa chu an hlim hle. Project an neih theihna erawh Mia chu a ni tih reng an hre leh duh tawh lo. Nudawngi chuan Sui chu Star Project a Chief Designer a dah turin a fapa chuala hrilh zui nia ka lo tiam tawh lawm, Zawia chuan a lo ti. Mia chu a thin a rim zual. Sui hi zawi a hmangaih dik tak a ni a, thil tha ber kan pe zel ang, a nu in a ti erawh chuan. Chutiang vang a ni lo ka nu, Zawiin a lo ti thung. A ni, Mia hi i pe dawn tihna em ni? Nudungin a lo ti leh. Zawi, a tawk e, in then ang. Eng mawi sawi Mia? Sign rawh Zawi. Engmah ka chhuahpui lo vang. Mahse zawi chuan a lo pawt hrang nghal a, Khang thil te kha i lo tum lawk sa reng em ni? tiin Mia chu a zawt. I nu hnenah i tihtir zawk a ni lawm ni? a lo tih chuan Ka tihtir lo ve. Heng thil hi eng nge a awmzia? tiin zawi chuan a hre thiam lo hle. Kum thum lai kan innei tawh a, min lo hmangaih ve ngai miah lo a ni maw? Suii khan a kalsan chiasin i la duh tho em ni? Chuvang em ni khatiang nga i lo awmpui mia in a tih chuan khatiang ngaihtuahna te an awm kha nei hauh suh chutiang in ka awm lo nangmah hian min hrai rui a min mutpui tu i nih kha ka ti a ni lo ka tih ka tih tawh kha min ring ngai miah na nge a tha e in then ang in then ka duh lo engvangin min hmangaih vang nge in then i duh loh hrim hrim vang zawk. nang ang hi ka hmangaih ngai lo vang che mi a nia a dik sawi chiah lo mi hmangaih i tel lo pawh hian ka nghei bik lo vang an thinrim tel tel a inchhir hauh suh ang che tiin an hming chu an sign hman ta ve ve. Nudongila chuan, I chhuah hmain kan chhungkaw thil zawng zawng te kha min pe let vek rawh, a lo ti leh hram a. Mia chuan a thawmhnaw te pawh chu a phelh ta vek a, A tul kher lo Mia, a sahthlak, tiin Zoe chuan a lo dang. I lo let leh hun ka lo nghak reng ang, a la ti zui. Nudongin in inneih zung bun pawh kha a lo ti leh hram bawk a. Mia chuan phawiin chhuatah chuan a paih a, a chhuak zui. Zawia'n um zui a tum chuan a nu chuan a lo dang vat a, Mi tha lo tak a nih kha, kal tir mai mai rawh, a lo ti tlat. Chutiah engmah chhuahpui lova a chhuak ta chu an thenawm khawveng te pawh chuan an lo hmu a, an sawi ru sep sep mai. Mi pakhat lo kalin Mia chu a lo pawm sawn vat a, Sui khan lo hmuhin Mia hmuh thu chu Zawia bulah chuan a va sawi a. Mipa pakhatin a pawm sawn daih thu te pawh chu a sawi bawk. Zawi chuan mak a lo ti hle. Kalna tur dang a nei chuang lo va, engmah a keng lo bawk a, a lo haw leh tho vang. A tih chuan, A phu lo che, theihnghilh rawh, mipa dang a um nghal a niang. Chuvang a lawm then tir che ka tum reng ni, a nu chuan a lo ti vat. Sui nen chuan innei seh a duh ber a, a chhan pawh meikang lak atanga Sui hian Zawia hi a lo chhanhim tawh vang ni awm tak a ni. Chuvang chuan Zawi pawh hian Sui lakah hian that a chhuah hle thin a lo ni. Signing ceremony-ah chuan MI Group CEO pawh a lo tel ve dawn a, MI Group Chief Designer hi ka hmelhriat a nia, Zawia nena an inbiak dan tur ka lo ngaihtuahpui ang, tiin Sui chu a inla fel hle a. Mahse Zoya hian chutiang fahranin a biaṭha ngai lem lo tlat. Nudonge erawh chuan Sui chu a tlawn hle a, zungbun te kha a lo pe vel. Meikanga chhanhimtu kha Sui ni lovin Mia zawk hi a lo ni reng tih reng an hre lo. Chuvang chuan Mia hian a lu a hliam a tuar phah nghe nghe a ni. Ni thum a liam leh chuan miai hliam pawh kha a lo dam ve ta a, signing ceremony-a pawh nalh takin a lo kal leh zaih zaih tawh mai. Nudawngi leh Srite kha an lo awm reng tawh a, mak an lo ti nasa. Midang te erawh chuan, Tunge le, a van chhe lo em em, ka hmu ngai lo reng reng, an lo ti sap sap thung. Hei, Mia Kawl, hei hi MY group ten Holt group tana An event buatsaih a nih hi, eng i lo tih ve dawn haw rawh? tiin Nudongi chuan a lo nam nghal. Sports car leh a kawr hak vel te pawh chu a haw vek a nih chuan ring a, zawi hmu turin i lo ka lem ni? Sui chuan a lo ti ve leh. Kei hi maw? Zawi a hmu tur chuan ni hauh lo mai? Mia in a lo ti. A nih sawmna teih dawng ve em? Dawng lo ve, ka host a ni miau a. I chiang vak lo em ni? Chutiang thil te engte ngei sawi ngam zawk a, chutih lai chuan assistant te chuan sui te chu tha takin an lo bia a, siam a mitirh te an lo ni. Mahse, an biak duh tak zawk chu Mia call a lo ni reng si e. Min hai a niang, keimahni zawk hi inbiak tur chu kan ni, Sui chuan a lo ti ṭal a. Mahse assistant chuan, Amah hi kan VIP chu a ni, ka hai lo vang, tiin Mia chu an hruai lut ta daih a, Nudongi te chu an zakin an thin rim hle. A hnu deuh chuan Zawia pawh chu a lo thleng ve ta a, mipa dang dang Mia inah a lo hnim hnai leh te chu an lo hrilh nghal zawt zawt a, hall lamah chuan an lu zui. Zawia erawh Mia zawng tur chuan a kal kual thung a. Mister Shaw nena an titi lai chu an va hmu leh a, an duh angin an la champion lo tlat. Mipa dang dang i lo chhai kual leh ta ni maw? Kan fapa i chhuahsanna a la rei lo tehlul nen? tiin an va pannawn leh ngat a. Engah mah ngai suh, Mister Shaw Mia-in a lo ti duh lek a. Lo ngaithla teh u, Kawl chhungkuaten an thlauhthlak Bia Kawl hian mi hausa mo nu nih chakin ka fapa a hrai rui a, a mutpui a, pasala tan a nei zui a nih hi, zahpui awm lutuk mai, Nudongi chuan a lo ti vak vak. Mia, pawisa i duh tih ka hria lawm kha, Kawl chhungkua erawh min tichak tawh ngai suh, tiin Sui chuan pawisa ten a lo theh khum vel. Mia thinrim pawh chuan Zu in a hmaiah chuan a lo theh let sak ve bawk a, dawhkanah chuan a nawr bet ta reng mai. Ka pasal i lo ngaihzawn vang a nih kha a ti zui zat a, mahse zawi a lo kal in a lo pawt sawn. Mipa dang i duh avangin kan in i chhuahsan a, tunah midang bawk maw an sawi vek alawm? A lo ti ve leh Mi sawi chu i ring zawk a maw? Mia, ka mit ngei hian ka hmuh ni, Suin a lo ti leh a. Chris Reeve-a MY Group Chief Designer chu an teacher a nih thu sawiin, Nang chuan i hre ve ngai lo vang, housewife ve mai kha i nia, min theh chhuah tir te chu tum buai ve duh suh, a lo tih chuan, Sui, ko rawh, a zak chiam chiam tawh mai ang, Nodawngi chuan a lo ti pawr hle. Ngaihdam min dil la, suina tih la in, deuh lo mai, duh leh ko rawh, a lo ti zel si. Zawi lah chuan, Dil ve mai la, chuan thil thleng turah chuan ka puih zel ang che, a lo ti ve leh a. No thanks, i puihna ka mamawh lo ve, ngaihdam dil chu ka ha se, Mia in a lo ti hmak. Chris-a chu sui chuan a call ta a, Mia chuan a lo hek zat zat. Nudongi chuan a lo belh ve bawk, Ngaihdam dil rawh, engvangin nge ka student te chutia ngai lo tih? tiin Chris chuan Mia chu ngaihdam dil tur chuan a lo phut a, Zoyan chin fel a lo tum pawh chuan. Kan inthen tawh, hei hi chu ka buaina tur a ni, i lo buai ve na tur a awm lo, tiin Mia chuan a lo dang tlat a, Chris te chu a va pan hnai, Tu ngei nia. Engtin nge MY group event ah hian buaina i lo siam ngam zawk? Christian a lo ti khur khur. Kum hnih liam ta chang chauh a MY group zawin a ni a, Mia chu tunge nih pawh a lo hre hauh lo. A nih lah chuan chhan tul a lo ti rih lo tlat bawk si. Ka student kut i lo thlak avang leh buaina i siam avangin hruai chhuah i ni ang, Christian a tih leh takah chuan. Keimah zirtirna kan pe hlek ange, tiin Sui leh Nudongi te chuan kutthlak an lo tum a, zawi khan a lo dang. Chutah Mister Hark-a lo lutin Mia thla vang chu a lo hauh ta a, Chris chu a beng hrep mai, ngaihdam a diltir zui bawk. Sui leh Nudongi te pawh chu guard te chuan an lo beng ve hrep bawk a, bul tantu zawk chu Mia hi a lawm, MY te hian hetah hian min sawm a ni, CEO pawh a lo kal tep tawh ang, in hlau lo vem ni? Sui chuan a lo ti vak vak a, ni e, vawiinah hian MY group te nena contract kan sign dawn avanga heta lo kal hi kan ni, in ti theih deuh chuan Nudonge chuan a lo ti ve bawk. A va pawi ve, eng contract sign mah a thleng lo ang, invaiin lo ngaithla rawh u, MY Group aiawhin Star Project tender chu hawn thar leh a ni e, tu pawhin in lo dil leh thei ang, kei hi MY Group CEO chu ka nih hi, Mia chuan a lo ti ta hmiah mai. Sweety ho chuan an lo awih loh nasa. Ka chau lutuk chawlh a hahdam ka mamawh ti a Mia-i chhuah tum chu sawi chuan lo dangin, Ka nupui a nih hi, keima'n ka lo buaipui mai ang, a lo ti vat a. In in atang khan kut bengin min chhuahtir a, inthenna pawh kan ti fel vek tawh, Mia-in a lo ti si. Hepa vang hian a ni maw min lo then, a tawp nan chance ka pe leh ang che, lo haw rawh, tiin Zawi chuan kaih a lo tum a. I duh leh sui kha chance chu lo pe mai rawh, tiin Mia chuan a kalsan. Sui chuan, Kha pa ngei kha in inthen ni a, pawmsawntu pawh kha a nih kha, a lo tih takah chuan, Chuvang mai mai chu a nih chu, CEO aw zawng chu a ni lul lovang, inah a awm char char zel a lawm le, a hma chengin an lo inngaizawng tawh thin a niang, an la ti ṭah la. Zawi chuan a thik hle. Mahse, Suiin ching ṭhiin ngaihdam ka va dil mai ang chuan buaina chu kan neih tawh lo ang a, contract pawh chu kan sign thei a ni mai, a lo tih kual vel takah chuan a lo dang ve tho va, ṭul a lo ti lem lo. Mia ringawt ngaihtuah tawh suh, kei pawh i nupui hual tho ka ni a, i nuna chhanhimtu ka nih kha, Suiin a lo ti leh. Star Project-a Chief Designer nih tir che ka tiam a, Chu chu ka hlen ang. Mahse, hei hi chu hre reng la, Mia chauh hi ka nupui tur a ni. Chu chu a danglam ngai lo vang. A tlai tawh, kan haw san ang che, tiin Zoya-te nufa chu an haw ta a. Zoya-n Mia call a tum chuan a tlang thei lo. A block a nih te chu an ring. Star project chu zawh vat vat a, Sri Laka a thutiam chu hlen a, Mia chu in lamah ko haw leh tumin a rilru chu a siam ta sauh sauh a. Zawi chuan Mia naupan laiin a thianten an vel lai kha a lo va chhan ve ngei tawh a. Mia pawh khan kang mai lakah khan a lo chhan ve bawk. Hun rei tak a lo duh tawhna chu hrilh a tum nghe nghe a. Mahse Zawi chuan Sui kha nupui turin a lo sawm lai mek a va hmu ta si. Khat atang khan a zawi a duh ber chu Sui chu niin a hre ta a. Mahse, a lan dan chuan an rilru chu an inhre pawh lo tawn mai mai zawk niin a lang. A thiannu nen barah chuan Mia chu an va inhmu a. An titihna atangin MY Group CEO leh designer lar tak A na, ti a a hming lem in phuah chu Mia chu a lo ni tak tak. Chu lai hmunah chuan Sui leh a thiannu te an lo kal ve leh hlauh mai. Indopui pathumna a lo chhuak leh ngei ang le. Mia in male model ho te a lo thlek kual vel dan dan lai chu an la hmu zui. Zoya chu an call nghal a, video te chuan an laksak bawk. Zoya pawh chu kar lovah chuan a lo thleng phei ta a. Boruak chu a so sang ta khawp mai. Kan la inthen fel lo, tiin Zoya chuan pawh huah tum a. Miai chuan a lo duh bik si lo. Sam-an a lo chhan. Zoya-an a lo thik sa bawk nen, a lo hnek let ve le. Miai chuan a lo ṭhelh. An rilru natna hmangte chuan an inhau let ta hrep phawt a. An sawi fel thei chuang si lo. Mia chuan Sem chu a hawpui ta daih a, Zoe hian Sem-a chu Mia chuan a duh niin a hma tang khan a lo hre ve tho a lo ni. Ina a va haw te chuan Mia in hlim taka a lo hmuak ang te chuan a hmu a, a nu leh a nau te chuan Madam Irwin-i pian cham lawmna ah designer turu tak a na a lo tel ve dawn a tiin an phur hle. Mahse Zoe chuan midang hruai tur ka nei a lo ti hmuk a. Bia maw? Khatiang chhing si, chutih khati a nu leh Lina te chuan an lo ti chiam a, an lungawi lo hle. Sui hnenah chuan lo vui hluam hluamin sawmna card neih sak dan ngaihtuahpui tur chuan an lo ngen a, ani pawh chuan a neih sak ngei tur thu a lo tiam. Madam Irwin-i pianchama pek turin Bia chuan a kutchhuak hnuhnung ber chu pek a tum a, Million zathum man hu lai a ni nghe nghe. A kut a ti nat hnuah design lam chu a chawlhsan rih a ni. Mahse, Joy-a'n a sawmna chu Mia chuan a hnar avangin Sui khan a lo kalpui a. Star Project neih let leh ngei chu an tum. Mia kha chu MY Group CEO a nih an ring thei lo. Chutah Mia chu an lo hmu fuh leh a, Tunge i partner? tiin Joy-a'n a lo zawt. Ni e, Mia, zawiah i kalpui duh si lo va, gown te kha i haw em ni? Tui emaw chhaithluk tur i zawng leh dawn a ni maw? Madam Irwin-i hian hetiang mi hi a ngai na miah lo an nia, haw zawk mai erawh, suih chuan a lo tih zawm zat. Chutiang ah lo buai chu, kan inneih zung bun te kha i lo bun vel ilo, in pahnih khan in inhmeh tawk khawp mai, ti che in Mia chuan a lo chhang a. Zungbun chu Zawia chuan a phelh tir nghal a, ama thu ah a lo bun ve ringawt avang chuan a hau hrep nghe nghe. Mahse, a nu in a peh tih a hre lo a ni. Suiin sawmna card a hmuh sak avang chuan Lina leh a nu te pawh chu an lo tel ve a, Mia lo phei chu an lo hmu ve leh. Zawia hi eng a ti nge i um zui reng? A kalna apianga i lo awm ve hman ziah lehnghal a, zahna chang i hre thlawt lo. Eng ang pawhin tum mah la, kan chhungkaw mo nih chu i phu thlawt lo ve, an lo ti leh hlawih hlawih mai. Mia chuan chhan pawh a chhang buai peih lo. An chhungkua chu ten billion tei bulah chuan an thu thei dawn a, Linhate nufa pawh chu an intithei khawp mai. Mahse Mia chu hundred billion tei bulah a thu ta hmak mai si. Tho rawh, helaia thu phak hi i niin i inhria em ni? tiin Nudogi chuan a va pawt tho lawk. Mia call ka ni a, hei hi ka table a ni, tiin a table card te chu a lo lek kang vah a. A thutna tur chu a lo hai bawk si lo, mak an ti viau a, mahse, tui emaw a chhai kual leh vang mai mai a, chutah thu thei chuan ni chu an ring fo va. Eng present nge i lo ken sak ve? Kawng sirah i chhar mai mai bak i lo keng awm si lova, tiin an lo nui zat hle. Chhan pawh a chhang buai peih lo bawk. Taylor chuan a gift pek tur chu a lo keng lut a. Celestial Star designer a nai kut chhuak hnu hnung ber a lo ni. Engtin nge hetiang gown man to lutuk hi i neih theih zawk a? tiin mak an ti hle a, a man to zia la tuma'n an hai si lo. Mahse, a lem a nih chu an ring leh ta hlawm a, sui kawr a hak lai pawh chu a nang a design tho a lo ni. A lem a nih leh nih lo finfiah pawh pui an ti tawh lo. Chutih laiin Mister Zimmer-a MY court manager chu a lo lut a, Sri nen chuan an lo inhre ve tlat mai. Ana kut chhuak tam tak lo pho chhuak tawh tu te an nih avangin ani chu en dik tir an tum ta a. Chrisa student ram pawna zir chhuak i nia, a lem i tih chuan a lem a ni mai alawm tiin Zimana chuan a lo chhang nghal ringawt a. Hetiang gown lem te chu Madam Irwin in a duhawm lo em mai. A hre nghal vek awm si a, a zahthlak e, Zawia'n a lo then daih pawh kha a lo awm reng a nih hi, tiin kalkhawm te chu an phun ta mur mur a. Hetiang gown lem te hi lo ken vel le? tiin Sui chuan a lo pawt thler ta kawk mai a, Mia chu a thin a rim hle. Tailor chuan a lo chhar sak vat. Engtin nge en pawh en lova khatia i lo sawi ve ngawt. Mia in a tih chuan, Nang thingtlang mi mai mai khan CEO collection a mi chu engti kawng mah in i nei thei dawn lo tlat a. Manager chuan a lo ti awlsam et leh nghal. Designer ka nih hi, Anna ka ni, Mia in a tih phei chuan an awih lo leh zual. En dik ila, Anna chuan a gold rawng la hmang in a hming a ṭhui hnan ṭhin a, light hnuaiah chuan a pawl angin a lang ṭhin. En ula, Tiin Mia chuan a entir hlawm a, a lo dik tak tak. Taylor i chuan, Gown i tihchhiat hman i chawi ngei a ngai ang, tiin Sui chu pawisa a lo dil ve thung. Khatiang vang mai mai khan a tak ngei a ni tih a hriat loh, in copy ve thei tho alawm, Sui chuan a lo ti le tlat tawh. Ni e, Miss Anai design in design angin in sawi a, amah angin in la in sawi leh nghal a, Kan man tir thei reng cheu a nia, manager chuan a lo ti ve bawk. Ha, i duh chuan min man tir rawh. Naktuk hian tunge MY Building atanga hnawh chhuah tur chu kan lo en ang chu? Taylor chuan a lo ti ve ngat. Chutah Madam Irwin-i lo lutin Sui khan thil thlen dan chu a lo hrilh nghal zung zung a, Lina khan a lo sawipui ve bawk. A gown tur lo chhe ta daih mai chu Madam Irwin-i chuan a lo ui hle a. March zawhah April thla a awm tih tluk zetin a lo hre chiang si. Tunge lo ti chhia? A ti pawr ta hle. Manager pawh kha a inthiar fi hlim zui daih a. Sui khan a ti chhia, Taylor-in a lo ti vat. A man hi million za thum a ni a, i chawi ngei ngei a ngai a nia, Mia-i chuan a lo ti ve bawk. Pawisa nei hek lo, ngaihdam ka dil mai ang che, min hrethiam rawh, Sui-i chuan a lo ti ṭuau a. A thei loh, pawisa ngeiin ka duh. Miai chuan a lo ti ve tlat tawh si. Madam Iruini pawh chuan, I pek ngei ngei a ngai anih chu. A nih loh chuan i career pawhin a tawrh phah thei a nia, a lo ti ve bawk nen. Ka pe dawn che nia, mahse, thla khat tal hun min pe rawh. Sui chuan a lo ti ta nge nge. Chuti chung pawh chuan Mia chu a na anih chu an ring thei chuang lo va. A kut a na leh nghal, thingtlang mi satliah mai mai a ni a. a chhungte pawhin an duh tawh lo. A na nihna chhan tur a awm lo hrim hrim tih a an sawi thawm chu Zawiah pawh chuan a lo hre hman a, engtikah nge a kut chuah tih na ta, engvangin ka va hre ve lo ve? Rel reng suh u, a lo ti ve thlawt mai. Mahse a nute chuan engmah an sawi thui duh lo va, Zawia'n a va en sak leh hnuhnawh A lo hre lo tak tak chu niin. Mahse Mia chuan in biak that tih vel chu a lo duh lo va. Sui lah khan big screen ah chuan Mia in male model ho a thlek kual lai vel chu a lo la play zui. Kal khawm te chuan an lo en hrek hrek tawh mai. Nudongila in Ben a lo tum nghal ringawt bawk. Mahse Zoya chuan a lo dang. Ente u, he nu hian ka fapa chu male model ho lakah a phatsan a nih dawn kha. Zak thei loh lutuk mai, tiin kawng dawm meuh chuan a au kual zui hram a. Miten Mia an relna te chuan a tihlim zawk emaw tih mai tur chuan a nui deuh sung hle nghal. Madam Miruini erawh a lung awi lo hle a, a birthday boruak an ti chhe vek si. Mia kutah chuan daih in a kalsan ta rih. Khâbârah khân Zawia, Sam leh Taylor te chauh a hmêlhriat an awm avângin, Zawia chuan a rûkin, Video chu a lo la a ni, Mia chuan a ring ta ber a, pakhata lahin a lo hre der si lo, a thin a rim hle. Suila chu a lo insawi fihlim thên tawh bawk si. Zoe chuan Mia chu stage ah chuan a hruai chho va, Ka nupui tan he video hi sawi fiah ka duh a ni, a ti ta. Nupui a, an inthian tawh emaw ka tia, Sui lah hian a zui reng bawk si a, a unaupa pasal hi a chuhpui zawk a ni hrim hrim ang, an lo ti tan ta. Sui pawh chu a zak in a rilruah nalh hle. Lina chuan, A hauh lutuk, engah mah ngai suh, tiin a lo hniam char char. Kha zan kha mia nen hian kan awm dun reng a, mahse kan inhnial deuh va, ka thik theih nan ka ti khan a che kual vel mai mai a nih kha, fiam thu mai mai a ni e, chu zawng chu a ni, tiin Zawia chuan mia chu a lo chhan ve ta tlat a, tha takin birthday party pawh chu an chhunzawm leh thei ta. Tlem chuan Mia pawh chu a inbengdai ve ta deuh a, Joyan in biak a duh pawhin a lo hnial lem lo. Mahse, Sui khan a lo tibuai ve zel a, Gown kha ka tihpalh lutuk aw, pawisa kha ka nei si lo va, tih velin a lo be buai ve sek a. Ngaihdam dil nan tiin Note chu a vawm keh a, a ching chhip hnan vel. Joyan kaithawh tum pawh chuan, A pawi lo, duh leh ka ke pawh hi bai mai rawh se, Miain min ngaihdam hma chu ka ṭhin ṭhi reng dawn a lo ti vel tlat a. Suii, ropui lutuk acting pawh i lo hnehsawh ngei e. Mahse, Zawia ang ka ni ve lo va, min bum ve lo vang. Tla khat chiah i barulh nan hun i nei a nih loh chuan jail-ah ka dah ang che. Miai chuan a lo ti hmak. A nunna chhanhimtu a nih chang chawiin a inti khawngaih thlak thiam vel bawk nen Zawia chu a inthiam leh ta lo deuh a. Aw le, ka puih ang che. Mahse, hei hi ka nunna i chhanhim avanga ka puih tawpna ber tur che a ni tawh ang. Miain hetiang zawnga min ngai hi ka duh lo va ni, a ti ve thung a. Khatianga mipa tawh khirh tak leh nep tak anga a lo awm thin kha a inchhir tawh a ni ber mai. Zawia chu Mia hmu tur chuan kal nghal in, Gown mai mai a nih kha, unau in nih hi kawng dang a awm awm em mai tiin a va sawipui a. Mia lungawi lo sa bawk si chuan a lo beng pawp. Ngawi rawh, engmai hre lo, a lo ti hmiah. Chutah secretary chuan, Emmai Corp CEO chu tunge a nih an la hriat theih loh thu le? Mia chuan, CEO chu a nih thu a sawi tiin a lo hrilh a. Zawi chuan Mia kutna chhan chu chhui chiang turin Secretary chu a lo hrilh ve thung. In lamah hawiin Sui chu a nu leh pa te bulah chuan Mia in a tih dan zawng zawng leh thil thlen dan te chu a hrilh a, Kan chhungkaw tan vanduaina kengtu a ni tih puithiam in a sawi kha a lo dik chiah nih hi, ko haw teh u, a pa chuan a lo ti tun tun a. Sui Bone Marrow thlaksak nan chauha ko haw an lo ni. Lungngai suh zirtirna kan pe hlak dawn nia, tiin a nu chuan a fanu chu a lo hnem a. Eng sawi set set lo chuan Mia chu a hmuh veleh a va beng nghal thuai. Sui khan a sawi dik a nih hi, mipa ringawt i lo buaipui a ni, ka lo hring kher kher che kha a pawi khawp mai, tih a la ti zui. Press conference ko la, suiin engmah tihsual a nei lo tih leh pawisa chawi chung chang pawh kha prank vel mai mai a nih thu sawi ang che, a pa chuan a lo ti ve bawk. Call group stock price leh sui zahawmna tichhe thei a nih avang chuan an fanu chu chhan an pe na ngat ngat hle. Call chhungkua nen inzawmna kan nei tawh lo a ni lawm ni? Thil dik lo lah ka ti hek lo, Miai chuan a lo ti ve thung. Naya sen pawh i rochun ve lo vang. Coal company pawh hi suiin a chang vek a ni mai, an tih pawhin, Engmah ka duh hlei nem, pawisa kha min pe sela, a fel a ni mai, a lo ti leh. MY Corp CEO kan hmuanga i nihna dik tak, i lemchanna te kha kan hailang vek a ni mai, tiin an vau zui a. Mahse guard te chuan luh tir an lo phal si lo, an ang zui nasa mai. Goal chhungkua ah a let leh ni a an lo hmuah dan lawm awm lo tak, chhing leh tawp an tih hmel zia te, Suhin a lemziahna lehkhabu a lo pawt thler avang a, an intithiam loh tum pawhin Suhi chu a nu chuan chhan in, A thiam zawk mi a chu, a sawp zui hrep a nih kha. An unau an en dan chu a in an loh thin em avangin Mia pawh chuan an hmangaih ve lo niin a hre tawh a. Nu leh pa anga hmangaih taka enkawl pawh chu a tum zui tawh ta bik lo. Chutih laiin a nu Nuzuli chuan press conference kovin, Mia hi kan enkawl seilin a ni a, kan hmangaih em em laiin kawh mawh bawl zawng hlirin a awm a. A unau nu Sui hi a thik tlat a, a pasal tur te chhuhsakin MY Corp CEO ka ni tiin dawt a sawi bawk a. Mahse, CEO hi engtin emaw a lo chhai thlu thin a nih kan ring. Chuvang chuan kan inzawmna hi vantlang hriatah kan ti chat hmak e, a lo ti ta hmiah hmiah mai. Chutah meuh chuan Mia pawhin, Sri lakah thubuai siam sak la, million zathum kha min pe nghal rawh se, an cho chhuah a nih hi, tiin Sem chu a hrilh. Reporter te chuan MY Corp company kawtah chuan Mia chuan lo chah ang a. I nu thusawite kha a dik em? tiin an lo zawt luai luai mai. Dawt vek a nih kha a sawi chuan Sui kha ka khing dawn bawk a ni, Miain a tih chuan. Misual tak i lo nih hi, chhungte pawh khing duh mi? tiin chung mite chuan an lo vawm ta a. Zawia chuan a lo kalsawnpui vat. Mahse Mia chuan inthen a duh thu leh a buainaah chuan lo inrawt ve tawh loh tur chuan a lo hrilh leh a. Chutah Nuzuli te bawk kha lo lang ve leh in, Sui khin i tumna kha sut nghal ang che, Call chhungkua te zan a pakhat mai nei lovem ni? tiin Ben a lo tum. Mia chu a lo awm sawn si. I nu ka nih hi, ka duh leh ka zil ang che. Ni e Mia, nangmah vangin ka nu hi zan khua in a tap asin, suah sual chhuah zel lo teh. Suyi, lo inrawlh ve suh. Nang hian ka gown ti chhiahin Vantlang hriatah min la timual pho zui a. Tunah victim zawk ang maiin in awm leh si. Mia pawh chu a lawm tawh lo nasa. Lawsuit i file kha sut la, ngaihdam min dil rawh. Chuan, Engtin mah chiat kan la zui tawh lo vang. Nuzuli chuan a lo ti leh a. Kum sawm paruk ka nih laia ina ka lo haw leh kha ka inchhir takzet a ni. Ka bawn meh rawh la, Sweet a'n ka pe a nia. Engmah ka ti tawp lovang a, ka lo haw tawh ngai bawk hek lovang. Inzawmna kan nei tawh hleinem. Intihbuai ka duh tawh lo, tia Mia-i kalsawn tum chu a nu chuan a lo nam thlu pawp mai. Chutah Zawia kawr lei pawh chu a lo let tawh a, an lo sawi che leh nghal zawt zawt. Kal bo rawh u, a lo ti hmak si. Nuzuli te nufa chu an ti tau haw ta nghawng nghawng a. Zawi chuan a nai design kawr chu a siam that tir leh a. Miata ni avang khan pek let a duh a ni. Thil pek duh che ka nei a, i duh loh chuan i duh angin kan inthen dawn nia, tiin Mia chu a office a kal tur chuan a call a. Sui tih ngaihna hre tawh bawk si lo khan Zawia bawk chu pui tur chuan a lo ngen leh. Ka thei tawh lo, I nu thiam loh hmasa ka ni a, i duh leh mi ah chu va hmu mai erawh a lo ti hmak si. Ka hmangaih che sin, mi ah kha ni lo se, keimah hi i nupui tur ka ni, i nunna pawh ka chhanhim kha, tun chiah khawngaih takin min pui rawh, mi ah in min khin loh nan min dil sak la chuan ka kal bo anga ka ti buai tawh lovang che u. Sui chuan a lo ti leh zuah zuah a, Zawia pawh chuan a tawp nan tak tak pui chu a lo tum leh ta hram a. Mahse Sui chuan tui lo in tir in a lo hrai rui leh hram. Chutia a lo zut kual lai tak mai chu Mia khan a lo hmu ta si. Hei hi em ni i thil min pek tur chu he thil hmu tur hian maw min ko a? a lo ti ta. Engmah thleng lo, Sui hrilhfiah rawh, Zawia'n a lo ti tuar a. Mia, Ni e, engmah thleng lo, ka tluk khum palh mai mai a nih kha, A lo ti ve ngei. Mahse Mia chuan a lo awih der mai si lo va, a ringhlel lak lawh tawh tlat. Ka hmangaih tawh lo che, ka kham tawh a ni. I bula awm pawh hi ka duh tawh lo, a ti ta tawlh mai. Min pui a tum mai cho alawm, Suin a lo tih takah chuan, Aw le, min ṭhenna. I tih fel dawn phawt chuan ka khing lo vang a, million za thum pawh kha ka ngaidam ang, Mia chuan a lo ti ta. Zawiah pawh chu a lungawi lo nasa a tha e, a lo ti ve ta, engkim chu a buai zo tawh, Sui pawh chu a nam chhuak pawp mai. A tuka court lama inhmu tura an kal chu Sui khan Mia kawngkan lai tak mai chu car chuan sut a lo tum a, mahse Zawi chuan lo nam sawngin amah chu a sut a, an buaipui chhungin Sui chu a lo tlan chhe daih leh nghal a. Hospital-ah chuan Nudungite rualin engmah hre lo ang mai chuan a va kal ve leh zai. Nangmah vang hian i awm lo la chuan heti hian ka fapa hi a na lo tur Nudungin a tih chuan min mawh pawh chu u, bakah tunge keimah min su ta tum tih hria? Nangmah hian emaw khalai hmunah khan i awm ve em ni? tiin Mia chuan Sui chu a zawt ta. I thiam lo a nih kha engvangin nge min mawh phu daih a? A bulah pawh hian awm tam lo vang u, tiin Nudawnge chu an hruai sawn zui daih a. Zawia chu a ke a nat leh avangin a kal thei an rin loh thu doctor ten an lo hrilh ta si a, Nudawnge chu heart attack in a awm nghal. Amah avanga ke lama a hliam tuar nawn leh a nih avangin Mia chuan a ngaihtuah hle a, a ke zai turin doctor thiam bik a hma mi bawk kha a sawm leh nghe nghe. Mahse, an chhuah lawk hlanin sui a lo lut a, Zoya chu a lo harh ve chiah. Ka enkawl char char che a, Mia chu a lo kal ngaiawm bawk a hre lo, tiin dawt a lo sawi leh zawt zawt a. Mahse, Zoe chuan a lo be tha duh tawh chuang lo. Amah sutu kha sui hi a ni tih erawh chu a hre bik lo a. A hnuah mi ailo kal chu zawi chuan eitur siam sak tur hian alo nghehna a, sui leh pek khan alo ben buak sak vel. Mi ai chuan a beng hrep a, Zawi min pui rawh, min beng hrep a nia, tiin a au chul mai. A va zual ko leh zawt zawt a, Zawi lah chuan alo nuih liam mai mai si. Nangmah chauh hi alawm ka ngaihsak zawk chu ina em? tiin mi a kut phah zawk chu alo chhiam sak daih a. Sui pawh chu a ti tau hawng hawng mai. An inkar siam that nan zawia chuan a kawr hak lai te pawh chu a thlak tir vel a, a chhai chho leh tan ta. A lo muah vel thut a, Mia pawh chuan mak a lo ti lutuk, a lo dawh ve tawp. Mahse, Sui chu zawi a awmpui tur chuan a lo kal ve fo va, a nuah dam si lo va, aiawh in min lo tir a nih hi, a ti thin. Zawi hi hetiang hian enkawl ngai rengin awm ta se, kum thum liam ta ang khan i kalsan leh tho lo vang maw? Mia in a tih chuan a chhang thei lo. Kum khat chhung tal chu enkawl a ngai ang, in inneih pawhin enkawl tu i ruai tawh mai dawn alawm, lungngaihna tur i nei chuang hleinem. Miahin a tih leh chuan, Ni lo, ka la naupang lutuk, chutiang dam lo buaipui nan hun ka nei lo, tiin Sui chuan a kalsan ta hmak a. Zawia chuan Sui laka that a chhuahna chhan chu a hmangaih vang ni lovin, a nunna chhan himtu a nih vang a nih thu. Suiin Mia hnenah chuan chance pe leh turin a ngen a, Ka haw lo che, mahse, ka hmangaih tawh lo che, keimah vanga hetia awm hi i ni a, Ka enkawl mai mai che a ni. Nakinah i dam hunah inthenna kan ti fel tho vang, tiin Mia chuan a chhang. Design competition lo awm turah chuan Sri chu tel ve turin a nu chuan a fuih a. Ronald-a judge a ni dawn leh nghal a, final chu a thlen nghal thei an beisei. Mia pawh chuan judge hnih chu a rem ti a, anmahni thawhpui tumtu Ronald-a pawh chu belhchian nan hman a tum bawk a ni. Anna pawh Zachin a tel ve dawn bawk a, I hmuh theih chuan mi mal takin a gown i tih chhiatsak avang khan ngaihdam te pawh i dil dawn nia tiin an phur nuv a hle. Mia i kut natna chhan chu secretary chuan kang mei chhuak vang a nih thu a lo hrilh nghe nghe. Doctor Scott pawh chu a lo thleng ta a. Mia ina a lo biak thu a sawi vangin Zawia chu a hlim hle. Doctor chuan Mia chanchin chu a lo hre hle mai a, nangmah a chhanhim avangin a kut pawh suahna a ni. Chuvanga lawm design pawh a chawlhsan tak ni, tiin a lo hrilh. Mak an ti hle, a ngaihna an hre lo, an lawm bawk si. Zawia phei chu a lo awm dan te a ngaihtuah letin a inthiam lo lutuk a, ni khaw hre lo chuan a awm zui. Designer competition ah chuan Mia chu a va kal a, Nuzuli chuan Eng i lo tih ve dawn? a lo ti nghal. Ka nu, design te chu a tui ve em kha, lo kal ve mai mai rawh se, suiin a lo ti vat. Nangni nen inhnial buai ka peih lo, tiin Mia chuan a kalsan. Ronald leh Sui te chu a nu chuan a inhmelhriat tir a, a lo lerh hmel sui sui khawp mai. Intihsiakna chu neiin result an puang a, Ronald chuan Sui chu pakhatna a nih thu a sawi avangin a nu nen chuan an intithei hle. Mahse, Mia chu rawn chhuakin mi design a ruk thu a rawn sawi a, disqualified tur a ni a lo ti ta hmiah mai. Kalkhawmte chuan, Enge thil awmzia? tiin an lo phawk hru hlawm a. Ronald chuan, Tungei nih hetah engmah lo sawi buai ve theih i nei lo, a lo ti vat a. Judge ve si, engtin nge rukrukna te hi i hmuh loh theih zawk? Miyai chuan a lo ti ve thung. A na ni tih reng reng a lo hre bik lo chu niin, Dawt a nih kha, mi design ka ru lo. A proof na i nei em ni? Min thik vang a nih kha, Sui chuan a lo ti zawt zawt. Mia chuan, A nak a nia, a lo tih pawhin tumah chuan an awih lo. Ngaihdam dil tur te chuan an phut zui leh nghal. Seema bulah pawh chuan an lo hek nghal thawt thawt bawk a. Mahse ni chuan, Mia hi kan special judge a hming lem atana a na ngei mai chu a ni e, a lo ti ta si. Awih lo viau mah se, an awih mai a lo ngai ta. Kum nga liam ta ah a design suiin a lo ruksak lek chu niin man chhuah a ni ta si. Ronald-a pawh a thawhpui duh ta lo va, Hrereng chungah dawt a sawi avangin an chan chu a chhe ta hle. Zawi chuan a mia chu lo hmuhin, I hliamna chhan kha ka hre tawh, engvangin nge min hrilh loh? Sui emaw ka lo ti char char a, ka lo pui thin asin, a tih chuan. Khatiang sawi a ngai lo, nang leh sui hi tihbuai che u ka duh tawh lo va ni. Engmah sawi tur kan nei tawh lo a lo ti ve thung. Sui lah chuan min puih rawh zawi a lo ti leh cheng cheng tawh. Ka nunna chhan him tu pawh i ni lo. Nang hian kum tam tak dawt in min bum a ni, engkim i tibuai zo vek a nih hi. Kal bo rawh. Mia, he nu nen hian engtin mah kan awm ngai lo va nia, zawi chuan a lo ti. Khami ni khan in mu dun lo maw? Mia in a lo tih chuan. Deuh lo mai, a lo mu ve ringawt a nih kha, ka in buaih hlan in, tiin Zawi chuan a lo chhang a. Mahse Mia chuan a awih lo. Sem nen bawk chuan an kalsan leh ta a. Ronald a lakah chuan Sui pawh chu a lo in phal rai ta ringawt a. Design industry ah chuan a tan kawng a pin mai a hlau a ni. MY Corp CEO chu hmuhsak a, a bulah thawk tura sawipui tur chuan a ngen. Inthenna certificate lem chu zawiah chuan Mia chu a va pe ve ngei a, a lo hre hrang lo chu niin a lawm hmel khawp mai. Mahse zawiah chu a beidawng chuang lo, inthen chu a duh loh thu sawiin nitin Mia chu a zui kual reng tho va, Ka veng him dawn che lawm, ka ti buai tawh lo vang che, a ti ve tlat bawk si. Ronald leh Sui te pawh chu MY Court Building ah chuan an lo kal a, nang ang kut na, MY Court Building ah hian eng nge i lo tih ve? Tuman an ruai duh lo vang che, tiin Mia chu an lo hmu si hle. Nang, rukru zawk kha tuman an duh lo vang che, haw zawk mai rawh, Mia-i chuan a lo ti thung. Tunge i nih a, haw tur teh a min tih, nang ni, Kizeng leh nang Anna ve sathlei kha engmah in ni lo an lo ti leh a, MY group CEO hmuh turin an lo kal a lo ni. In mawl si, in zam lo bawk si, ka nuih in ti za zawk. Enga ti nge ka sawi hi in awih theih miah lo, signing ceremony atang tawh khan ka sawi tawh, MY group CEO chu keimah ka ni, Miai chuan a lo ti tawl mai. Sui chuan a lo awih chuang lo. Sioi nih chuan ṭhing ṭhi in ngaihdam ka dil ang che, a lo ti ham ham. Mia chuan Sam-a chu khawl in, Madam Irui ni an ko bawk a, an ni chuan Mia chu Sioi nge nih thu chu sawi in an lo nem nghet ta si. Ronald chuan Sioi chu engkim ah chuan a mawhpawh zui ta vek a. Mahse, awmzia a awm tawh chuang lo. Car-ah sut tum tu pawh kha sui a lo ni tih an hre chhuak tawh. Jail-ah chuan a tang ve khawp ang le. Chutia dinhmun chhe taka a awm takah chuan sui chuan Mia chu a chem te pai ruk hmang chuan vih a tum ta thut a. Zawia chuan a lo indawh khalh vat. Mia chu a hlau thawng hle. Damdawi inah chuan an tlanpui nghal. Mi thah tum thubuaia sui chu man a ni ta a. Nudawngi pawh kha heart attack a nei avang khan ram pawnah enkawlin Lina chuan a awmpui daih tawh a. Mia chuan, Hmangaih ka nei a ni, kum sawm chuang chu amah avangin ka tuar tawh. Kalsan chu ka duh a, mahse ka theih si lo. Chuvang chuan chance pek leh ka duh a ni. Chu pa chu nangmah hi i ni e, Zawi. Sem chu ka thiam pa mai a ni. Nang hi min pui hmasa tu zawk chu i ni, tiin Mia chuan a hrilh a, Zawi pawh chu a lo hlim kher mai. A ngaihdam tak avanga lawmthu sawi nan a gown nu hnung ber an tih chhiat sak a siam that tak kha a pe let leh a. Mia pawh chu a lo lawm kher mai. Awle, khati zawng kha a tun tum drama chu a lo ni leh ta a, drama thar hmuhnawm tak nen kan lo kir leh vat dawn nia.